Ami ta bosiador di awe, mi yama Soldat Ezekiel i nos ta di Israel United in Christ, Israel Uni den Kristu. Si bo ke sa mas di nos, nos tin un website ku mi bo bai, es tabata www.israelunite.org, ta www.israelunite.org. Nos tin dos number ku mi bo bel nos tambe, no importante si bo ta na Kòrsou, Aruba, Boneiru, Hulanda, dus

Classheet e bia pa siman, dus tambe riba e mesun site ei, anto tambe eh, bo por wak nos tambe riba Facebook, IOIC Ams- eh, Amsterdam of IOIC Papiamento of IOIC Netherlands, anto tambe riba YouTube. Dus eh, mes kos. Dus eh, anto kora eh, si e klas na bo agrado tambe, dus tin di por ta, djis favor te mand'e pa otronan ku mester sa e berdad aki pasobra e berdad aki lo hasi bo liber. E tópiko di awe ta Ken ta Esau Edom? Pues pakiko e tópiko? Pasobra hopi hende no ta komende, no por komende e Beibel te ora ku nan sa ta ken ta Esau Edom. Pues Esau Edom ke men Kora. Pues Aishashwa òf Esunka. laga su bendición bai. So, dus, uh, Awor, sempre bo comienza den kiko ta, den Bijbel, kiko ta, dus sempre mensen komen de, kia pasa den pasado? Mensen komen den pasado, bo bai den presente. Bon, dus, uh, paso, a mí te explica también over die, het is ocho naciones na mundo. Het is ocho naciones ku tin na mundo. So, Dios ta traku nacion. Dus e no ta traha ku e no ta bisa ku e tin tur hende bin huntu. No, e ta traha ku nashon. E tin un nashon su estima ta e estritnan. Ta e supuestamente arubiano, Yu Kòrsou, Boneriano, Kolombiano, Haitiano, Dominikano, entre otro, ku e sobrá partí den kòt skina di mundu segun Isaias yisun yisun. Dus e supuestamente Injan i e supuestamente neger. Esnan ku bai di sklabitud ku barku. Si tin kalke hende ku tin kalke pregunta bo hochi sa pone pregunta anto mi ta responde tu kos segun skritura. E shalom uh, soldat Elianai. Feliz anochi. Ons ta bai de skritura di Ecclesiastes 3 versículo 15. Paso pa bo wa kiko a pasa den pasado. Tambe pa Kiko, i ta bai back den pasado. Ando tambe tur e 18 nacionnan ku tin na mundo un ta kwenti antes, no? Nan tei presente awe, te dia awe na e mundo ki. Paso un tin nada nobo bou di e cielo aki. Nos ta bai den buki di Eclesiastes 3, versiculo 15. E ta bisa, loke ta, tabata kaba. I loke ta bin, tabaté kaba. Pasobra Dios ta buska loke a pasa kaba. Pues tur kos ku a pasa kaba, Dios ta bai busk'é bèk, ta bai wak ke a pasa. Ta bai wak tambe ki a pasa ku e nashon ku e stima, ku e israelitanan. ku el a straf nan, hinka nan na esklabitut ku barku. Anto esei nos a wòrdu disprei den tur e nashonnan rònt mundu. Des e ta bai buska bin wak ke a pasa nobo. So nos ta bai den otro nashonnan, anto einan pa nos bin bèk den lei, estatutonan i ordenansanan ku ta pertense na nos, di e sitionan. Nos mester hasié, nos no tin niun otro choice. Dus, manera e escritor ta bisa, Eclesiastes tres di sinku, loke ta, tabata kaba, i loke ta bin, tabatei kaba, pasobra Dios ta buska loke a pasa kaba. Awo, ora ta bai den buki di Eclesiastes uno, versículo Nueve, so manera mi indica awor ey, dus tur e nacionnan ta tey caba, dus loke tur e ches ocho nacionnan cu tin na mundo tey presente awe, te dia awe nan tey presente, nada no ta nada no ta disparse, of hende lo bisa si enan di Edom, Esau ta cos di antes, no no no no ta nada di antes, te dia awe e mes enan ey tey presente, ta solamente nan cambia nan nomber, dus Dus un hende ta Esau òf Edom, ta nifiká Kòrá. Des e hendenan akí, nan ta e present na mundu, nan no tin koló. Ora nan rabia, nan ta bira Kòrá. Ora nan bai dje solo, nan ta bira Kòrá. Ora nan blous, nan ta bira Kòrá. Des ya bo sa kaba di ke mi ta papiando. Nan yama Esau of Edom. Ta bai buki di Ecclesiastes 1 versículo 9. Ta bisa, loke tabata, ta loke lo ta. I loke a wordu haci, ta loke lo wordu haci. Asina no tin nada nobo bou di solo. Dus, no tin nada nobo cu ta pasa bou di solo. Es tur kos ku ta pasando awor aki a pasa kaba. Versíkulo dies, Akaso tin algu ku hende por bisa di dje, Mira, esaki e ta nobo? No, no tin nada, manera niña kaba, ora e kaba. Ya, el a eksistí kaba pa siglonan ku tabata promé ku nos. Awor, pakiko bo no ta kòrda? Por tabata waya deja vu, pero aki ta bisa den atenshon. No tin rekuerdo di kosnan di ántes. ni di kosnan ku lo sosodé despues. Lo no tin rekuerdo di nan, serka esnan ku lo bin despues ainda. Si bo ta tei kaba, nto bo a wòrdu regenerá, nò reenkarná, ke men bo ta sali fei djaka bira hende òf hende bira djaka bai pushi, despues bira hende bèk. Nò asei ta reenkarná, kos di otro hende, otro nashonnan. Pero esei no tampoco. Ta regenerá ya, man. Entonces, bo ta bin back atrobe como hende. Hm? Anto, e mes nacion. Dus, uh, nos ta bai de boek di Ecclesiastes 4, versículo 16. Pa mi indica, pa manera mi bisa ore, nos hace tu cosa según escritura. Waar kita bisa kinan? Ecclesiastes 4, versículo 16. No tin fin na tur e hendenan, na tur esnan ku tabata promé ku nan i asta esnan ku lo bin despues lo no ta kontentu kuné, pasobra esaki tambe ta banidat i korementu tras di bientu. Des manera indika awor ei, no tin fin na tur e hendenan. Dus, tur e hendenan no tin fin na nan. Dus bo ta keda, bo ta bin bèk pasobra bo tin Tarea di hasi. Anto komo Esrita, bo tarea ta pa bai afó bai lanta bo rumannan. Bai siña nan ta ke nan ta ku nan tin ku laga tur nan inikidatnan bai i repentí di nan fayonan. Des, sema akinan nos ta prueba ku no tin fin di e hendenan. Awor pa mi prueba ku ta dies ocho nashon tin na mundu, nos ta bai den buki di Génesis dies. Na Génesis dies, e ta kuminsá ku e tres yunan, òf ta kuminsá ku Noe ku su tres yunan. Ta kuminsá. E ta bisa Génesis, eh, Génesis 10, versículo 1. Awor, esakinan ta e generashonnan di eh, Sem, Kam i Jafet, e yu hòmbernan di Noe, i nan a haña yu. Versíkulo dos, E yu hòmbernan di Jafet tabata Gomer, Magòg, Madai, Javan, Tubal, Mèsèk i Tiras. O versíkulo seis, e ta bisa, I e yu hòmbernan di Kam tabata Kus, Mizraim, dus Mizraim ta Egipto, Egipto, Put i Kanaan. Dus esei ta e su yohòmbernan. Dus esun di Jafet tabata Gomer, unu, dos, tres, kuater, sinku, seis, shete. Dus shete Jafet a tin. E yohòmbernan di Kam tabata. Cush, Mizraim, Put i Canaan. Bes cuater. Awor, Sem ta e ta e otro yu. Bes versiculo binti i dos. E yu hombernan di Sem tabata Elam, Ashur, Arfaxad, Lud i Aram. Dus, en total bo tin djeseis enan. Dus, awor ke tin djeseis, awor falta dos. awor si falta dos, la unda e dos otronan ta? Se bo tin bai den buki di Génesis bintisinku, pa nos splika tambe mesora, segunda, um, Unda Esau? Ken Esau ta? Of lami lami uh, bai den uh, boek di Genesis 1 versículo of Genesis 2 versículo 7 para me explicar también. E got color di tur e sobra hen nan tina mundo. Opien lo bisa e color no ta importa, pero e color ta importa paso na bingaña nos ku un supuestamente hende blanku ku yama Cesare Borgia, anto nan ta pint'e komo Hesus. Kaminda Hesus ta un hende koló skur ku afro. Dus, ta p'esei koló ta importante pa bo kita tur e shushedat ku nan a gaña nos kuné. So ta Kolom, Kristobal Kolom a bin gaña nos e kosnan ei. Bini ku spada, anto bini ku e Beibel, ku e spada, ku e potrètnan ei, pa laga nos kere tur e engañonan ei. Te studio con nos tin cu saca, dus bo mester bini, bo mester prueba tur e colonna den Bijbel, pa bo saca tur e shushidad nai, tur e gañamento nai. Ante tur cos nos haci con un scritura so, nada di nos mes palabra. Dus Génesis dos versículo shete. Wak, aki nai ta splica cla cla ki e color ta di e prome hende y te dia cu eh, e temporada di Nino- Noe cu su tres yunan y tur e soldado otro yunan. Génesis dos versículo shete. E ora ei Señor Dios a forma hende di e stòf di tera, i a supla e rosea di bida den su nanishi, i hende a bira un ser bibu. Lo bòlta ripitié. Génesis dos versíkulo shete, E ora ei Señor Dios a forma hende di e stòf di tera. Entonces, kiko lo e stòf di tera ta? E stòf di tera ta skur, maron skur. Entonces, ya bo sa esei tabata e koló di tur e otro hendenan. Yes, i tambe di, ora bo lesa den Génesis dies, tur e yu hòmbernan ku bo a nombra hopi, di tonan dje seis yunan, awor nos ta bai pèrdè di lastu, e di lastu dosnan. Bo bai den Génesis bintisinku, bersíkulo bintiun, pa nos wak frei unda, ki ora e promé supuestamente hende kòrá slash hende blankunan a bini, e Europiano. Hopi hende no lo a gusta e tópiko aki paso ora bon hopi hende ta pensa den unidat pero e bèrdat ya e ta pika no e ta pika ora bo konta bèrdat so ora bon hopi nan ta skonde tur nan kònan pero e bèrdat aki lo hasi bo liber. indiká kaba tur kos ta pará den e Beibel akinan. Génesis bintisinku, versíkulo bintiún, e ta bista anto Isak a hasi orashon na Señor pa su esposa, pasobra Isak tabata stèril. E Señor a kontest'é i su esposa Rebeka a sali na e stado, ma e yunan tabata bringa ku otro den su barika. I el a bisa, Si ta asina, ta pakiko esaki ta pasa ku mi? P'esei el a bai konsultá ku señor, i señor a bis'é, Ta dos nashon tin den bo barika. Wak-e, e di lasa dos nan. Ta bon ripitié, Ta dos nashon tin den bo barika, i ta dos pueblo Lo wòru separá for di bo kurpa. Dor esaki nan a indiká ku ta ochi nan ta ta morocho. Morocho na Aruba, ochi na Papiamentu, na na Kòrsou. Entonces ta dos nashon tin den bo barika i ta dos pueblo lo wòru separá for di bo kurpa. I esun pueblo lo ta mas fuerte ku e otro, i esun mayó lo sirbi esun mas chikitu. Esaki ta men den futuro. Esun mayo lo sirbi esun mas chiki. Pues, ta dos diferente pues, total totalmente dos diferente hende nan. Dos diferente tipo hende nan ta. Kla kla e diki nan, versikulo 24. Ora su dianan pa duna lus a keda kumplí, a ta tabatin yu morocho den su bariga, des yu ochi. I e promé yu a nase kòrá. Des manera mi ka ora ei, un hende pakiko e ta kòrá, pasobra e no tin pigment. E no tin pigment, des bo ta mira su sanger ta kore dor su kuerpu. Des manera mi ka ora ei kaba. Ora e rabia e ta bira kòrá. Ora e blous e ta bira kòrá. Ora e sinta den e solo, no solonan, nan ta bira kòrá. Anto nan no por ke solo no, nan no gusta e solo. Dus ta p'esei nan semper a biba den e parti mas friu. Dus esei nan stima, nan nan kueru por k'esei. Versíkulo bini kuater, Ora su dianan di pa ora su dianan pa duna lus a keda kumplí, ata tabatin yu morocho den su barika, i e promé a nase Kòrá. Tur na kabei manera un bistí di lana, i nan a dun'é e nòmber Esou. Bersíkulo bintiseis I despues su ruman hòmber a nase, ku su man ta tene hilchi Esou. Pues, akinan ta un parábola ta indiká kinan. Pues, e ta bisa, mi ta bole repitié, I despues su ruman hòmber a nase, pues, ku su man Tate Hilly di Eisau. Des e no ta papia di e koló di su ruman, su nan ku yama Jakòb. E no ta papia di dje, pasobra tur hende na mundu tabata ta skur, maron skur. Anto ke pasa? Esun promé ku nan mira ku nan spanta di dje ta Eisau, pasobra su koló ta kòrta. Des manera e Europeannan e no tin ment, anto bo ta mira su sanger ta pasa Doris Guero. Mi ta bole repitié, Prinses, i despues su ruman homber a nace, cu su man ta tene hilchi di Esau. Des e man ta tene e hilchi di Esau despues den e klas aki. P'esei el a worde yama Jacob, i Isak tabatin sesenta aña dia ku Rebeka a haña nan. Versíkulo beinti, Ora ku e muchanan a krese bira grandi, Esau a bira un bon yagdó, un hòmber di kunuku. Dus, aki nan e ta bisa e ta duna bo un par di karakterístika di e supuestamente Esau, e edomitanan. Ki ta pari típikonan ku típikonan ta hasi? Des manera e indiká kinan, Esau a bira un bon yagdó. E un yu hòmber, dus un hòmber di kunuku. Ora wak bon, ta ken ta bai yag riba ber? Ken ta bai den kunuku bai yag riba ber? Ken ta bai buska slang pa bai wak? Des. Kolebra pa buska. Ken ta bai buska tribon pa bai hasi chèchi kuné, hasi we kuné? Ken ta bai hasi uh, yen chèchi ku krokodil konai? Dus ken ta bai hasi tur konai? Dus e supuestamente europeanonan. Dus e ta indika kla kla. Dus e nan ta e eiso e edomitanan. Dus bo ta mira tur e karakteristiknan ku nan ta hasi. Nan gusta, ya, gusta, gusta ta tapa fo. Awor, laga nos wak su ruman si ta kontrali. Dus, no bo revisa Génesis bintisingu bintisete. Ora ku e muchanan a krese bira grandi, Esau Esau a bira un bon yagdó, un hòmber di kunuku, ma Yakòb tabata un hòmber trankil. ku tabata biba den tènt. Dus, e ta bisa kla kla, e persona otro ei tabata un hòmber trankil ku ta gusta keda kas. Ken ta gusta chel keda kas? Ta e supuestamente hòmber pretu. E supuestamente hòmber pretu gusta ta na kas ta chel. Asina ta mira ku ta dos diferente, dos tipi di heneronan ta, dos nashon. Ma, Jakòb tabata un hòmber trankil ku tabata biba den tènt. Anto no su gusta problema tampoko. Versíkulo binti i nuebe, Awor, Jakòb a kushiná stobá, i Esau a bin di kunuku i tabata mor di hamber. Es ora wak e persona Jakòb aki gusta kushiná. Ora wak bo mes komo supuestamente arubiano, yo Kòrsou, boneiano, latino-merikano, Dominikano, Haitiano, tur e Latinoamerikanonan esnan di West Africa ku e e super e Israelita, dus e yu di Jakob. Nos gusta e kushiná, nos ta kushiná bon tambe. E otro nashon no por kushiná. Nèt nèt nada, dus mi ta bole ripitié. Génesis binti sinku, versíkulo binti nuebe. Awor Jakob a kushiná stobá, I Esau a bin di kunuku i tabata mor di hamber. I Esau a bisa Yakob, Pa fabor, duna mi di e stobá kòrá ei pa mi kome. Pues, e konta kòrá, e konta kurúkurú, anto ainda e ke e kuminda ei, sabiendo ke e no por kome. Pero e gusta e koran kòrá. Mi ta bon ripití e. I Esau a bisa Yakob, Pa fabor, duna mi di e stobá kòrá ei pa mi kome, pasobra mi ta mor di hamber. P'esei el a wòrdu yamá Edòm, Kòrá. E gusta kon nan Kòrá. Wak e ta bisa? P'esei el a yama Edòm. Nos ta bai den buki di Génesis bintisiete, versíkulo kuarenta. Lo bo wak tambe ki e bendishonnan ta ku el a haña. Pasó op gegeven moment, no op gegeven moment, I mean, despues, den futuro, nan lo wòrdu haña un bendishon di nan tata. Pues asina tabata, ta Ku despues promé ke tata muri, nos a wòrdu menshoná. Génesis binti i shete, versíkulo kuarenta. E ta duna mas karakterístika i tambe kon esun lo biba den futuro. Wak ke ta bisa di Esau òf Edom. Génesis binti i shete, versíkulo kuarenta. Pa medio di bo spada lo bo biba, i bo ruman hòmber, lo bo sirbi. Ma lo sosodé ku ora bo hasi esfuerso, lo bo kibra su yugu kita for di bo nèk. Esei lo pasa den futuro. Te men, paso ora nos kibra tur e mandamentunan ku Dios a duna nos, e Yora di Dios a bisa, si bo ke sirbi ami, bo ta bai sirbi bo enemigunan. Anto, ken ta un di nos enemigunan? Ta Esau, e edomitannan aki. El a pone nan pa kastigá nos. Soba nos no gusta tende. Dus tambe tin para um, oro mira, oro biba di bo spada, no? Dus mi ta bo rese, pa medio di bo spada lo bo biba. Ese ta e, e profecia di Edom, Edomitanan. Oro bisa, is kita espada pone arma nuclear of arma bom scopet of mitrailleur dus tur e cosnan bo tin reemplasa e spada cu e cosnan dus e ta bisa pa medio di bo spada slash mitrailleur arma bom dus tur e cosnan pc lo bo biba dus bo ta bay cu bo arma bo ta bay oprimí un otro nashon. Pues tob'é te dia awe nan ta hasié. Pues wak den den un ehèmpel di Merka. Rònt mundu, henter mundu nan ta oprimí. Pues nan ta goberná henter mundu. Si bo no hasi loke nan ke, nan ta dal bo ku nan ta dal bo nan ta straf bo ku nan ta hisa prijs of nan ta oprimí bo di tur manera no di tur manera nan ta oprimí bo of ku bo kumpra kos no dus e ta pone sankshon riba bo so asina e ta oprimí bo dus pero tin asta manera tin para den e buki di Abdias kilo pa. Ki lo pasa ku nan? Pero esei lo mi trese despues. Otro dia mi trese mas later. Nos ta bai den buki di Dus, esei mi a splika dus ken ta Esau, Edom. E ta un persona kòrá, anto e ta gusto ta pafó den kunuku, anto ora wak tambe ki tipo di kuminda e no e no sa e no ta bon kushinadó kushinadó mes. Anto over di kome karni kurú. Dus. Ora bo puntra bo mes, Kon mi gusta mi mi steak òf mi mi si mi steak? Semper nan gusta nan kon nan medio melao. Nan gusta e manera ku hopi ku sanger ta kore aden. So nan stima e sanger, nan stima e sanger. Anto anto nos semper nos komo arubiano, nos salvadoreñano, haitiano, nos latinoamerikano, nos tur ei. Nos tur cu este well done, paso nos sa den nos, nos a haña mandamentunan, e sanger, den e sanger tin e e spiritu di e ser den dje, ta p'esei bo no por come e sanger. Pero nan a siña nos den e tempo di catibonan of e mal custumbernan cu nos ta haci, nos ta come igra, pero tin mas ki come yu un igra, paso ta sanger bo ta bisa come, es e sanger ei. no tin mag di come. So, den, uh, ora bo bai den Génesis 9, versículo 6, mi bo dis lese tambe. También, o mira también con tanto que de papia. Génesis 9, versículo uh, 5 y 6. Entonces, dice, y seguramente lo me exigí vos sangre de vida. Por tu bestia lo me exigí saki. i for di tur hende, for di ruman di tur hende, lo mi eksiguí e bida di hende. Versíkulo seis, Ken ku drama sanger di hende, pa medio di hende su sanger lo wòrdu dramá. Pasobra segun e imágen di Dios el a traha hende. Dus, e ser, e ser di hende ta kore den e sanger. Lamas bai na buki di Nahum unu versíkulo Nahum tres versíkulo unu te ku tres. Nos a kuminsá ku e lès tambe pa nos bai mas dip den e lès. Ken ta Esau Edom? Tur cos segun Scritura. Awor, tur esnan cu no gusta loke mi trece dilanti, of loke ami trece dilanti, ya, ta e Bijbel mi ta lesando. Mi ta lesando tur cos di para aki den. Mi ta splica tambe taki ta para aki den. Anto, unda ta contra ami bo ta bai, bo ta bai contra di e Palabra di Dios. So, tur e Bijbel, e palabranan aki den ta Palabra di Dios. Nos ta bai de boeki di Nahum 1, versículo Nahum 3. Versículo 1 teku 3. Eta bisa, ai di e stad tur na sanger, yen yen di mentira, i kosnan hòrtá. Nunka e ta falta proi. E zonido di zwip, e zonido di batimentu di wil, kabainan ku ta galopiá, i garoshnan ku ta bula riba kaminda. Koredónan di kabai ta ataká, spadanan ta lombra, lansanan ta bria, hopi morto, un monton di kadáfer i kurpanan morto na kantidat. Nan ta trompiká riba e kurpanan morto. Des, des. Nahum ta den e temporada di Asiria. Dus pero ora bo mira tin diferente nòmber dus ku ta wòrdu indiká dus e ta simbolisá dus ora ta papia kuenta di Egipto, Asiria òf Babilòn e ta papiando over di e edomitanan. Ta explica dicon tambe. Dus, ta p'esei m'a lesa esaki, dus tambe e ta indica tur e conan cu nan ta haci drama sanger, horta, mata. Dus, sweep hende, oprimi hende. Dus, tur e conan m'a lesa den versiculo un te cu tres, eseinan cu nan ta haci. Liberacion Genesis tres versículo dos. Ons lesa e Bijbel siempre nos tin bai ordu riba ordu, ordu riba ordu, línea riba línea, línea riba línea, aki un poco, ahi un poco. Pa bo haya componimento di Bijbel. Of kin hende a bisa cu e bo for trata e buki di Revelacion paso e ta dificil, hopi dificil cu kita, hopi dificil. Asina nan ta siña nan den e supuestamente iglesianan. Caminda e no ta dificil, ta manera men di cabo ora e bo mester sa con ta lesa e Bijbel. Ordu riba ordu, ordu riba ordu, liña riba liña, liña riba liña, aki buco, aki buco, segun Isaias binti ocho, versiculo dies. No ta bai den buki di Revelacion, cu es tres, versiculo dos. E ta bisa, E bestia cu mi a mira tabata manera un leopardo, i su pianan tabata manera pia di beer, i su boca manera boca di leon, i e dragon a dun'é Su poder i Su trono i gran otordidat. Ora bo lesa konan aki, bo lesa konan aki ta lèter agrandá. Bo tin ku bai buska manera ora bo lesa òr riba òr, liña riba liña, aki bo oye un poko, dus ora bo ta bai haña e kononamento dje. Dus, pia di ber, pa bo sa kiko ta nifiká e pia di ber, bo tin bai den e buki di Daniel shete, versíkulo kuater. Nos a baila buki Daniel 7, versículo 4. Ando tene, queda tene e revelación 3, versículo 12. Nos a baila back na je. Daniel 7, versículo 4. Esta vista, e promé tabata manera un león y tabata in hala di águila. Mi a sigui wak te ora su halanan a wòrdu ranká afó i el a wòrdu hisá for di suela i poní riba dos pia manera hende. Tambe a wòrdu duná na dje un mente humano. Dus, ta pia di Babilonia eigenlik akinan e ta papia di dje. Dus el a wòrdu ne Peritu Kòt a símbolo ta papia di Babilonia akinan. Versíkulo sinku. I mira, un otro bestia, e di dos, tabata parse un ber. E tabata sintá di banda, i e tabatin tres repchi den su boka, entre su djentenan, i asina nan a bis'é, Lanta, devorá hopi karni. Des. E beer ta nifiká e personan. Anto leopardo ta e griegonan. Dus, e personan a devorá hopi carni. Hopi di hendenan, hopi hendenan a mata. Dus, tur esnan cu a m'a nombre hoy tambe, Babilonia tambe. Dus, nos ta bai bek den e buki di ya pa bo sa ta ofi di kennan ta papia. Dus, e beer ta e personan. E leopardo ta e gresianan, e griegonan, i e beer ta papia di e hennan di Babilonia. Nos ta bai bèk den e buki di Revelashon dies tres versíkulo dos. Pa tur ku nos sinti sa ku nos awor aki, felis anochi. Mister Shalom Señora Ida Serrano. Um, e tópico di awe ta Ken ta Esau Edom. Dus pa nos prueba ken ta e, e, Esau Edom pa bo comprende e boek di re, uh, eh, Revelación. Paso carbon. E otro nacionnan a cambia na nombre nan. A cambia tur otro nombre nan. Anto nan llama nos supuestamente antiano, supuestamente arobiano, bonaiano, yucosao, latino-americano, colombiano. Dus tur otro nombre nan ta nombre nan ku e oprimidó a duna nos, anto esei nos no ta, paso asina e nómbernan a duna nos, anto asina a tira sangre den nos wou, ta p'esei nos no sa ke nos ta, ta p'esei bo no ta komo den buki di Revelashon. Esei ta bai sigui, Revelashon dies tres versíkulo dos, ta por lesa, I e bestia ku mi a mira tabata manera un leopardo, mes manera e griego, i su Pianan tabata manera pia di ber. I e ber ta e um, Babilonia. I su boka manera boka di leon, i e dragon a dun'é su poder, i su trono, i gran otoridat. Versíkulo dies dos. E ta bisa, I e ta ehersé tur e outoridat di e promé bestia den su presensia, i e ta hasi i e ta hasi tera i esnan ku ta biba den dje adorá e promé bestia, kende su herida fatal a wòrdu kurá. Ken a hasi esaki? Dus. Aki nan ta papia di Estados Unidos. Estados Unidos ora bijvoorbeeld loke el a hasi ora el a herida de su debole lese versículo diestres e ta bisa y e ta hasi señalnan grandi asina cu hasta e ta hasi candela sorry m'a resa robes awor ta Revelacion dies tres dies tres mester a resa. I e ta hasi señalnan grandi, asina ku asta e ta hasi kandela baha for di shelu, bin riba tera den bista di hende. Dus, e kandela ku nan ke mene ta e kandela e ora ora bòm, ora un nukle bòm eksplotá, bo ta mira kandela bailare. Dus, e kandela e ta bisa ku E ta hasi señalnan grandi, asina ku asta e ta hasi kandela baha for di shelu, bin riba tera den bista di hende. Dus, esei ta un ehèmpel, un ehèmpel di loke e ta hasi. Anto ken a hasi esaki ta Estados Unidos, ora nan a bòm e haponesnan. Dus, e amonitanan. E haponesnan yama amonitanan segun Beibel. Ki ora? Ora nan a bombardiá ku e nukleo bòm na ku Hiroshima i Nagasaki, des den aña kuarenta. Versíkulo dies kuater, I e ta gaña esnan ku ta biba riba tera pa medio di e milagernan ku e wòrdu ku a wòrdu permití na dje pa hasi den presensia di e bestia. bisando esnan ku ta biba riba tera pa traha un imágen na onor di e bestia ku tabatin e herida di spada i ku bolbe biba. Des, tur kandela ku el a laga kai for di shel, des, akinan ta indiká, anto tambe e bestia ei ta kua bestia? Kua bestia mester a bai adorá? Dus a versíkulo di sinku, i a wòrdu permití na dje pa duna rosea na e imágen di bestia, pa e imágen di e bestia por a papia tambe, i pa hasi ku tur esnan ku no ta ador'é adorá e imágen di e bestia ta wòrdu matá. Dus, bo tin ku bun'é mester kiko a pasa ora Columbus, ora un ehèmpel, ora Columbus a bini ku serka nos den Karibe, pues el a, ora el yega, el a bin ku su krus i el a bin ku su spada. Anto el a bin ku e imagen di Cesare Borgia, e imagen di e demonio. Dus el a bin kuné, anto si bo no ta kere ador'é, anto yo lo a hinká bo ku e spada, matá bo ku e spada. Dus bo mester a ador'é, si no lo bo a wòrdu matá. Akiná ta indiká kla kla. Sòri. Dus e um, imagen aña rosea um, pa e wòrdu uh, pa, pa e wòrdu um, pa e biba trobe, anto pa e wòrdu adorá. Dus kon bo por laga un imagen biba trobe? Dus ora bo kue e persona i ka muri, anto ba pone, ba traha film ku ne, ba traha film ku ne, tur kaminda den i supuestamente iglesianan bo ta pone e potrèt ei. Anto ba la, ba dune bida, ora bo traha un film ku ne, Laga e papia laga dus ta brua bo ta beis ta hasi asine dus ba dune bida a no laga e papia tambe dus e imagen di e sese rebojea ba laga e papia papia anto hennan ta ador'e dus asina ku nan ta para den parabola pero ora bo haña e kompondementu asina bo ta komponde ta kiko bo ta beis ta lesa nos ta bai den buki di revelashon dies tres versikulo dos atrobe. I e bestia ku mi a mira tabata manera un leopardo, i su pianan tabata manera pia di ber, i su boka manera boka di leon. I e dragon a dun'é su poder, i su trono, i gran outoridat. Des Satanas mes ta duna Esau su konosimentu. Des el a duna su konosimentu pa e hasi tur kos na e. Dus, manera nan indica awor ei, dus tur e, tur e, tur e palabranan bo por haya den Bijbel, no? Manera ta papia, y e dragon a dun'é su poder, y su trono, y gran autoridad. Ken ta e dragon? Ora bo kisa ta kita dragon, bo ta bay den buki di Job. Job versículo 30, Job 30 versículo 29. Esto indica cla cla ta kente dragón. Pero aquí nan está un otro nombre, chacal. Ahora vos busca den eh, un diccionario, vos mira, e chacal ta significa dragón. Ta bisa den Job 30 versículo 29, Mi a bira ruman di shakal i kompañera di avestrus. Dus, manera di indika, mi a bira ruman di shakal. Esaki nan e siti ta bisa, m'a mira, m'a bira ruman di e Satanas, e, e dragon aki. Dus, e dragon ta Kòrá. Kòrá ta Esau, Edom. Asina e ta nifiká. Nou as bai den buki di Revelashon kes ocho, versikulo unu. Revelashon kes ocho, versikulo unu, ta bisa, Despues di e kosnan aki, mi a mira un otro angel ta baha for di shelu, kende tabatin gran outoridat, i tera a keda iluminá ku su gloria. I el a grita ku un bos poderoso, bisando, a tel a kai, ata e gran Babilonia a kai, i el a bira un lugá di biba pa demonionan, i un prizon pa tur spiritu impuru, i un prizon pa tur para impuru i abominabel. So, ora ta papia di Babilonia, e ta papia di um, Esau. Dus Esau ta yu di Babilonia. Ora papia di Egipto ta Esau. Ora papia di Asiria ta Esau. Pa mi prueba tambe ku Esau ta yu di Babilonia. Dus tur kos, manera bo indiká, bo tin bai Si bo ta buska un palabra bo por bai buska e bek manera pa bo wak ku en bèrdat Esau ta yu di Babilonia, bo tin ku bai den e buki di Salmo, Salmo sèn i trinta i shete, versikulo shete segun mi, Salmo sèn i trinta i shete, pa bo bai haña sa ta ken ta e yu di Babilonia. Anto Semper tin ku prueba tur segun Skritura, no ku bo mes palabra. Salmo ochenta i shete, versíkulo shete. I e ta bisa, Kòrda, o señor, kiko e yunan di Edom a hasi riba e dia di Jerusalèm, kon nan a bisa, Bashé abou, bashé abou te na su fundeshi. Versíkulo ocho, O yu muhé di Babilonia, abo ku a keda desolá. Dus, wakon e ta yama Esau òf Edom. Dus, versíkulo shete bisa, Kòrda, o señor, kiko e yunan di Edom a hasi. Dus, akinan mester ta bai versíkulo ocho, O yu muhé di Babilonia, abo ku a keda desolá, bendishoná lo ta esun ku paga bo bèk ku e mesun pago ku bo a paga nos kuné. Dus awor kiko la hasi un ehèmpel, Bendishonal lo ta esun ku gara bo gara bo yu chikitunan i spat nan for di otro kontra baranka. Dus mes kos ku e edomitanan Ora nan a bini, des ora Cristoval Colon a bini y nan a bini seca esun pues wen Indiannan den Caribe, nan a coe e yunan bati nan contra barancanan. Dus manera loke nan a haci, mes cos ta bisa kinan, nan lo worde paga back pa tur e cos cu nan a haci cu nos, cu e esthitanan. Dus nan ta worde paga double. loke nan a hasi ku e esitinan, dus loke nan a hasi ku e supuestamente Injan, supuestamente Arubiano, Yugo Sou Boneiano, ku nan a kita tur e e supuestamente Injannan ku tin fe Kòrsou. Nan a mata tur. Dus nan a hòrta e esritinan for West Africa trese nan otro pais. Dus. Pero un ta Africa nos país, nos ta biba den Jerusalem. Bisa, ora ku tur e mal nan ku nas ku nos, tur e mal nan ta wòrdu pagá na nan bèk. Pues ta pesei, un ta manera e mundu ke su mester huntu, unidat. No, no, no. Loke Dios ke ta unidat entre e israelitanan, no ku e otro nashonnan. Semper el a bisa, Separa bo mes fu nan. La nos bai den e buki di uh, nos ta bai bek Revelashon. Revelashon, ches 8, versículo 3. Of, of versículo 2 trove. Revelacion dies ocho versiculo dos. So ma preba kiko ta, ken ta e yu di Babilonia ei? Pues ora papia di Babilonia ta Esau Edom. E ta bisa um, Revelacion ocho, dies ocho versiculo dos. Y el a grita un, cu un bo- bos poderoso bisando, Atel aki, ate gran Babilonia a cai, des e dominio nan a cai, y el a bira un lugar di biba Pa demoñonan, un prizon pa tur spiritu impuru, i un prizon pa tur para impuru i abominabel. Des loke ta bai pasa ku Merka, des tur hende ku ta gaba Merka, ku tur e konai, spesialmente Estados Unidos, ku nan ta stima ei, ata ata ta para ki nan eksaktamente kiko lo bai pasa ku nan. Des nan lo bira un prizon pa tur spiritu impuru, un prizon pa tur para impuru i abominabel. Versíkulo tres, Pasobra tur e nashonnan a bebe di e biña di e pashon di su inmoralidat. Dus, tur nashon a hasi komersio ku ne. Ta aki nan ta papia di komersio, dus un primer palabranan lèterlek. Pasobra tur nashon, dus tur e sobrado di e shete nashonnan, a bebe di e biña di e pashon di su inmoralidat. Dus, tur e inmoralidatnan, hòrt a mata, sèks, pòrno, dus tur e kunan ku nan ta pasa riba televishon, tur e kunan ku aba ta kere ta bon, tur e deportenan ku tur ta un engaño, anto tur enan ku ta. bende nan mes, bende nan spirit, bende nan alma ku demonio pa nan haña pa nan bira e mihó tenista, pa nan bira e mihó boksdó, pa nan bira e mihó basketbolista, beisbolista, tur enan ta bende nan spiritu pa nan bira mas mihó ke otro. Of enan ku ta hasi

Of nan ta mira cu tantu sèn nan tin. Pero no, un te coe bo tin wak no. Tur di conai ta pone na mundu pa laga bo blese, bo cana na train nan. Anto tur e supuestamente e co cu bo a bisa cu bo ta stima Dios, no, bo ta papia cu boca, no cu echonan. Mi ta sigui, versiculo. tres, pasobra pa pasobra tur e na des Revelashon diesocho versiklo tres pasobra tur e nashonnan a bebe di e biña di e pashon di su inmoralidat, i e reinan di tera a kometé aktonan di inmoralidat ku ne, i e komershantenan di tera a bira riku pa medio di e abundansia di su luho. Pues, tur esnan, tur e bankonan, tur e bankonan, tur enan ku ta doi bankonan, nan tur a hasi tur e inmoralidat, tur a gosa di e abundansia, e tur e luhonan. Pero tur e konan ku bo a hasi, tur e konan ku bo a kita fe hende inosente, tur e konan bo tin ku bai paga bèk p'e. Versíkulo kuater, I mi a tende un otro bos for di shelu ta bisa, Sali! Sali for di dje, mi pueblo, pa bo no partisipá den su pikánan i pa bo no risibí di su plaganan. Wak i ta bisa ki nan, Ku ora bon, bo ta mira tur e kosnan malu ku nan ta hasi, e ta e ta bisa bo, e ta bèra di bisa bo kla kla. I mi a tende un otro bos for di shelu ta bisa, sali for di dje mi pueblo. Dus, ken ta Dios su pueblo? E israelita. Ken ta mi pueblo? Nos laga nos bai den Mateo dos, siklo seis. Lie, lie. Ta bo mira ku unta mi boka. Mateo dos, siklo seis. E ta bisa, I abo, Bètlehem. Tera di Juda. Di ningun manera ta esun di mas chikitu entre e lidernan di Juda, pasobra afó di bo lo sali un gobernante, ken? Hesus, Hesus ta e gobernante, kende lo pastoreá Mi pueblo Israel. Des, aki nan Mi pueblo ta indiká. Des, tur kaminda bo bai den e Beibel aki, bo ta haña Mi pueblo, e ta nifiká Israel, e israelitanan, e yunan di Israel, e pueblo di Israel. No e pais. Pasobra e ta un pueblo, e ta un nashon israelita. Dus, e henter e Beibel ta skibí pa e esnan. E ta di esnan, solamente pa e esnan, no pa e otro nashonnan. Nos ta, mi ta bolbe repitié. Dus, kòrda bon, Dios, Hesus i Hesusnan nunka no a papia di unidat huntu ku e otro nashonnan, ku e dies ocho, ku e dieshocho, dieshete otro nashonnan. Bo a kere bisa ki nan kla kla, Revelashon diesocho versíkulo kuater, Mi a tende un otro bos for di shelu ta bisa, Sali for di dje, mi pueblo, sali for di dje, mi pueblo, sali for di dje, yu Kòrsou, sali for di dje, arubiano, sali for di dje, boneriano, dominikano, haitiano, latin amerikano, sali, bo tin ku sali, no uni bo mes ku e enenan. Sali for di dje, mi pueblo, pa bo no partisipá den su pikánan i pa bo no risibí di su plaganan. Dus, ora bo mira ku e plaganan ku tin awor akí, ki plaga tin awe? E koronavíris akí. Bo tin ku bo a por bon haña ku naki. Tur esnan ku a wak ki ta pasa den mundu, ken ta hañ'é òf ken ta laga di hañ'é? Dus, Esei ta un ehèmpel di e plaganan, un plaga si, asina bo por a haña plaga. Versíkulo, nos ta bai di Buki di Revelashon dies ocho versíkulo dies un. Pa fla mi spliga, lesa versíkulo sinku. Ta bisa pasobra su pikanan a monta na yega te na shelu, i Dios a kòrda su inikidatnan. Dus, ora bon, si bo keda uni bo mes ku nan, Ora bon, bo ta un ku nan, dus bo ta wòrdu matá ku nan. Si bo keda leu fei nan, ora bon, nan ta bai wòrdu kastigá. Dus no uni bo mes ku nan, ni kasamentu ku nan, ni tin amistades ku nan. En ta bisa kuenti, Ei, bo por papia ku nan. No, bo papia ku nan ora ku nan, pero ora bo yega kas fei trabou, no mester deal ku nan mas. Bo ta deal ku bo mes esei dita. Bai lanta bo yu rumannan. Entonces, bo no mester casa cu nan. So, e Bijbel ta bisa, no casa cu nan. No bay cu nan. Un esrelita tin cu casa cu un esrelita. E tin cu ta mane. E djes dos tribunan bo tin. Entonces, uh, camina bo por bay om. Bo tin tanto hende camina bo casa cu ne. Di diferente color, so no sa mezcla cu otro nacional. Entonces, uh, E Bijbel ta indica cla cla, no bay cu nan, no mezcla cu nan. Uh, Revelacion dies ocho versiculo dies un, e ta bisa, Y e comerciantenan di tera ta yora y ta tene rou pe, pasobra ningun hende no ta cumpra nan carganan mas. Versíkulo diesdos. Karganan di oro, plata, piedra presioso i perla, lino fini, púrpura, seda i skarlata, tur sorti di palu ku ta hole dushi i tur artíkulo di ivor I tur artíkulo trahá di palu masha kostoso mes, di bròns, heru i alabaster. Tur e konai ta ta presente na e sudiat ku yama Estados Unidos ei. Tur tur e konainan ta hasi. Versíkulo diestres, Karganan di karn di karner. um i spesarij, di sensia, perfume, i mira, di biña, i zeta di olijfi, i harin fini di trigu, baka i karné, kabai i garoshi, i esklabu, i alma di hende. Dus, Manera bisa tambe des esclavo. Des tambe ta cona bo para riba, para na dje. E ta papia cla cla di cua pais e ta papiando di dje. Sin menciona nomber, e ta papiando di Estados Unidos. Des tur e cona manera versiculo dje sun, dje dos. Tur e cona nan ta bende den e pais ei. Des tur e cosinan nan tin ta bende e cosnan aki. Des nos ta bai di buki di Isaias, dje cuater versiculo shete. pasa, kiko lo pasa ora um, truco na que pasa eso. Aquí te bisa na Isaías 4, versículo 7. Ele te bisa gente Nan ta da gritonan di alegria. Pues o e pais a den un ora, si den un ora e lo kima. Nan ku lo pasa kuné, dus ora e bòmnan kai, paso ora bo a hasi malu, dus ora bo e dia di Señor ta bini, anto kosnan lo pasa, dus e pais lo wòrdu kimá, manera ta para aki den. e pais lo wòrdu kimá. Pasobra pa tur e iniki datan el a hasi des manera, ta para den Revelacion dies ocho versículo kuater tambe. No zòrg pa bo no na mi lesa atrobe, sali for di dje, mi pueblo, pa bo no partisipá den su pikánan, i pa no risibí di su. so nan ta bai risibi tur e plaganan. Des ora nan risibi tur e plaganan, ki lo pasa? Uh, Isaia 24:57, henter e tera ta na pas i ta ketu. Nan ta da gritu nan di alegria. So no tin niun